Il-Kanonku Fortunato Panzavecchia kien qassis, avukat u edukatur li ħalla warajh diversi noti li jgħinuna qatigħ fl-istudju tal-Malti. Ir-riċerkatur David Agius Muscat analizza dawn in-noti u l-ħajja ta' Panza Vecchia sabiex jixħet dawl ġdid fuq dan il-personaġġ Malti.
Fortunat Panza Vecchia twieled fl-1797 u miet fl-1850. 53 sena ma kinitx ħajja twila u għex l-parti l-kbira minn ħajtu taħt l-Ingliżi. Panza Vecchia huwa interessanti għaliex apparti li konna tiġa nafu xi affarijiet fuqu, għax hu kiteb diversi kodba għandu madwar 20 ktieb. L-arkivju tal-Katedral ta' Malta, l-Imdina, għandu in-noti kollha tiegħu fondo, fondo Panza Vecchia jismu. Jiġifieri n-noti kollha li kellu Panza Vecchia li kien jikteb tul ħajtu, dawna b'xi mod baqgħu ħajjin u qegħdin f'dan l-arkivju tal-Katidral. Immaġina, in-noti kollha tiegħu da, allura ħassib id-djarji tiegħu x'hu kien jikteb. Kien jikteb id-djarji tiegħu beda minn meta kien żagħżugħ u baqa' sal-aħħar. Għandu noti tal-università, abbozzi ta' kotba, Anki abbozzi ta' kotba li mbagħad baqa' ma ħariġhomx, fil-verità. Għandu ittri, prietki, għax Panzavecchio kien qassis. Ġifieri hemm ħafna u ħafna materjal, minjiera, minjiera. Issa l-interess l-interessanti f'Panzavecchia huwa li hu kellu ħafna interessi. Ġie apparti li kien qassis, kien avukat tal-Knisja, kien avukat taċ-ċivil, kien kanonku tal-kolleġġjata tal-Isla għax hu kien mill-Isla. Però mbagħad kellu interessi fl-istorja pereżempju, fl-istorja ta' Malta. Kien għamel ħafna u ħafna riċerka, fil-fatt f'daw il-manuskritti li semmejtlek, hemm ħafna ħafna materjal fuq l-istorja ta' Malta, x'hu kellu l-ħsieb illi jikteb l-istorja ta' Malta mill-qedem sa żmienu, jiġifieri eluf ta' snin. Minn dan kollu rnexxielu joħroġ volum wieħed biss. Il-volum li kien jitratta l-aħħar żmien tal-Kavallieri f'Malta. Apparti riċerkatur, apparti li kien qassis, apparti li kien editur ta' gazzetti differenti, però Panza Vecchia kien edukatur. Kien wieħed mill-pijunieri tal-edukazzjoni popolari f'Malta. Panza Vecchia kien jemmen illi eh, il-Maltin kellhom bżonn iktar talim, kellhom bżonn iktar l-edukazzjoni. Maċi Gerger, Dan qabad, xammar il-kmiem u fetaħ skola b'xejn, dak iż-żmien kien hawn diversi skejjel, però kienu bil-ħlas. Hu fetaħ skola b'xejn, l-Isla, għat-tfal il-foqra tal-Kottonera. Għamel xi għaxar snin imexxiha din l-iskola, imbagħad il-Gvern kien ħatru bħala l-ewwel direttur tal-iskejjel primarji kollha. Meta kien direttur, imbagħad, ħareġ xi kotba bil-Malti. Għax hu kien jemmen illi t-tfal iridu jitgħallmu t-Taljan, dak iż-żmien it-Taljan kien bħala lingwa barranija, però l-ewwel iridu jitgħallmu l-Malti. Interessanti li wieħed minn daw il-kotba li baqa' ma ħariġ però, għadu sibna l-manuskritt tiegħu għas konna nafu bih aħna, huwa ktieb tal-ġeometrija bil-Malti, dak huwa interessanti ħafna. Għaliex aħna lina ankillum hija stramba li li l-matematika tgħallimha bil-Malti, però hu għax kien jemmen ħafna li t-tfal jitgħallmu l-iktar l-ewwel bil-lsien art twelidhom. Il-kontribut tiegħu lejn il-grammatika Maltija kien tista' tgħid l-ewwel u qabel kollox għall-alfabett. Għaliex dak iż-żmien kien hawn iktar minn alfabett wieħed, kull kittieb Kellu l-alfabett tiegħu. Ma kienx hawn alfabett standard. Panza Vecchia meta kien direttur tal-edukazzjoni ħareġ il-kotba li semmejtlek u dejjem bl-alfabett li kien ħareġ fil-grammatika tiegħu. Sewwa, l-iskop tiegħu kien li jistandardizza l-alfabett Malti. Panza Vecchia fid-djarji tiegħu, fl-ewwel djarji tiegħu, Darba minnhom jikteb illi ried jiġbor il-qwiel. Ried jiġbor il-qwiel Maltin. Kien ġabar il-qwiel Panza Vekja hemm lista mijiet ta' qwiel ukoll bil-Malti, Maltin. Imbagħad kien beda wkoll ma' kull qawl joħroġ poeżija ċkejkna. Dawna sibna biss il-manuskritti